Salut doc'h tudoù, mat ha jeu? Aze en em gavomp un-dro war Litches. goude ur mare-eeun hirwalc'h evit c'hoari en-dro gant ar gont nevez ma krouet el Lamp deus Roue. Ma c'hallfemp setu dielfenn an tamm petra vo petra ar fazioù, penaos e c'hoariomp, ha lakaat anezhe da da vont war-raok Mosse, neuze aze e faot fedin c'hoari a un nep a zo un den a zo gwannoc'h evit ar ar renkad-se. Setu 'm eus renket evit ober unan dek mil pemp. Ha neuze c'hortozan teufe an den bennak a vije kontant de, de c'hoari nep din. Hag e teu an den setu a zo e renkamant mil seizh kant, neuze daom dezhi D pevar zo bet c'hoariet gantañ, ha me c'hoaria er wech-mañ D pemp, a zo solud a-walc'h ram ret eo difenn ar c'hreiz, E c'hwec'h. Kañvit ar rouanez 'vez graet eus se, da lâret eo ma tapan e bez posublañ e tapfen anv met aes eo dezhañ adtapet war-lerc'h, da skouer ma ra etri war-lerc'h an eskob a c'hall dont eus e bri aes-a-walc'h ma fezh. Setu aze ra atri, ho pezh n'eo ket gwall dalvoudus ha peurliesañ n'eo ket serr anker ober da varrenn digoradur, da lâret eo 'vije gwelloc'h lakaat ar pejoù da vont 'maez 'vel Mars etri. Mareftri hag all, lakaat an eskob da vont maez. Ha tri ne servij ket kalz, n'eo ket ur fazi bras kennebeut, met setu me lakaimp ma marc'heg da vont maez. Hag e ra sepemp buan-kenañ. War a seblant n'eus c'hoant c'hoari buan-tre, met breder ket kalz war ar pezh a ra. aze ur wech c'hoazh, sepemp a zo re abred marc'had. Je c'hoari a ra ur pioñs e-lec'h ur pezh. Setu 'vo klasket dismantrañ. Aze e biañs e sepemp, lak ennañ d'hon zebriñ. Aze ra bet pevar evit difenn ha neuze e-lec'h debriñ diouzhtu e c'heller tagañ en-dro ar chadenn biañsoù. Zo un dra a zo zo da zerc'hel soñj hein, pa vez taget hor chadenn pezhioù gwerin seurt-se emañ tagañ ar beg met tagañ ar wrizienn ivez kwa, ar re zo war-lerc'h, aze zo war-dreñv. Hag e voun bet pemp, setu aze din-me oh eur faziañs gwel't a rit taget eo diou wech se pemp, setu n'eus kemet debriñ, ho pezh gwerin. Neuze mat eo gwel't a rit ha mil seizh kant war lices, marse n'eo ket kement a mil seizh kant en gwirionez met ober a fazioù bras kwa, ober aze evit aboe ar penn kentañ n'eus graet nemetañ, n'eus graet nemet traoù a zo arabat ober, setu e c'hallit c'hwi ivez trec'hiñ an dud-se hein, n'int ket mil barrek. Hag ur wech kollet ur pezh gantañ e krog da brederiañ. Ma. Ha pevar. Setu moa en dije din ober bec'h ha met n'eo ket ret harzet diouzhtu. moa en zo c'hoari marc'h e pevar. Sur oac'h ez eo an taol-gwellañ aze peger ur c'hourdrozenn debriñ e F-daou hag ober lamm d'ur roue ha war un dro c'hoari amañ eskob Bpevar bec'h a lako ennañ diaes. Mar d'eo dav, setu aze nemet michañ un dra da c'hounit ha gwelloc'h nopas debriñ diouzhtu, kar stanket eo. ar marc'heg hag aze 'weler ez eus daou dra gwan en e blegenn alies 'ranker teurel pled aze d'an traoù n'int ket difennet da skouer un tourse un tourse n'eo ket difennet tamm hag F2 a chom un dra gwan taget gant ma marc'heg setu e c'hallit klask an taol d'ur c'hoari 'vit hag eñ daou war an dro Ha marteze ho peus kavet war red amañ c'hoari rouanez he c'hwec'h hag he achu dija ar bartienn hein bitan eus aze e c'honezan un tour dija pe zo ur splet bras goude an daouzekvet taol Setu bremañ e ranker klask ar pep aesañ evit eskemm a-bezhioù ha pa vez ur splet ganeoc'h arabat klask ober traoù chañs dre ret ha pa vez muioc'h a-bezhioù mat eo debriñ pep tra. Aze e c'hallfen c'hoari marse-tri, lakaat ur honnezh da fiñval ha debriñ e daou. Kendalc'h e c'hallañ just debriñ e te daou. Marse pezh a rin. Bon, krogomp gant se dija. Lakaat ar roue er goudor. Hag bremañ marse tri. Setu, et moi aussi, me strip ennañ, me strap ennañ un tamm bihan, car aze e ran ar forc'higell pa n'emañ ket, n'eo ket difennet ken an eskob, hag e c'hallan c'hoari un taol fentus, neuze. Me 'fell din 'vije ket difennet an eskob ken. Neuze 'm eus c'hoant diheñchañ, se 'vez graet eus-se, diheñchañ a ro honnezh peseurt mod 'vije graet an dra-se. Eh ben moaien zo debriñ en eskob, aberzhiñ a ro honnezh hag ur wech tapet un dro e vo debret e daou ha graet ur forc'hig. Ha neuze e c'hounizin en-dro hor rouanez. Roze n'eo ket aes da welet diouzhtu, hein. n'eo ket traoù a weler pa, pa ver o kregiñ peogwir e ranker soñjal aberzhiñ ur rouanez. Met evit kavout aesoc'h seurt taolioù, redichañ deoc'h bep tro, klask soñjal en taolioù rediet. An taolioù rediet o vezañ an echedoù, ar bec'hioù, debriñ traoù pe gourdroziñ traoù. Setu an, an taolioù-se 'ni a vo ar re greñvañ alies. Aze setu e ran ur forc'higell hag e tebran ar rouanez ha bremañ on gontant da eskemm pezhioù ur wech c'hoazh debret ar muiañ posupl ha aze en gwir-annez e c'hallfe dilezel hein kar 'm eus an tour hag ur pezh ouzhpenn pezh zo ur splet bras kenañ neuze n'eus ket 'met lakaat ar pezhioù da vont maez n'eo ket strik ma koller ho pezhig hañ da c'hounit ha pevar ober un damez gantañ betek penn.

hag e tebront bet c'hwec'h en ur zifenn an eskob. Aze da'm soñj e tilezo dizale car m'em eus poan da grediñ e c'hallfe c'hoazh gortoz tra pe dra. C'hwi ma c'hoarit a nep tud a zo ganeoc'h e c'hallit gortoz aze dilez en deus. C'hallit gortoz e vije graet gwall lamm, pat, un dra bennak eus mod-se, met peurliesañ aze domp live e vez ket graet ken. Setu hini gentañ, grog mat, klaskomp gant un nevez. Hag emaomp a-enep, setu mon kraskiñ a ra buan siwazh, me garfe e chomfe un tammig izeloc'h. A-enep hon den hon bet deur. Deur kentañ a zo mil eizh kant unnek ha tri-ugent e krogomp gant e pevar. Hag e vo petra a ziskouez o dam? E pemp, e pemp matre, setu un dra vel unan eus an taolioù bet c'hoariet ar muiañ en echedoù hein, poellek a-walc'h. Kontrolliñ a reizh, leuskel a-bezhioù da vont maez. Setu 'vid ar fent aze e faote din c'hoari ur seurt gambit. Neuze, petra eo ar gourmbi zo pa vez aberzhet pezhioù-gwerin e penn-kentañ ar bartienn? Alies un pe pezhioù 'vit diorren e bezhioù buan a-walc'h. A vit ma c'hallfen digeriñ al linennoù ha klask flastrañ an enebourien buan. Setu goude D-pevar kredabl Vindebret, setu. Lakaat a ran ar marc'heg F3. 'Vijen ket souezhet e klaskfe difenn gant e varc'heg E se c'hwec'h petamant ober an dra seurt-se, pezh oa en he c'hortoz en gwirionez, ha aze m'oa c'hoant forzh penaos c'hoari setri, a lakaennañ d'am debriñ, setu, da skouer, fouezhañ ha debriñ gant ar marc'heg evit diorren ar pezh, ha aze gwelet a rit O koll em eus ur pezh, bremañ n'eus zo seizh pezh gantañ a-maez am eus met c'hwec'h. Met ar pezh am eus en eskemm zo em eus skarzhet ar pezh gwerinenn kreiz eo. Lakaet em eus div bezh da vont nes hag e c'hallan gant ma gant ma rouanez mont e betri, pezh ne c'hallen ket a-raok. Aze e c'hallo bezañ talvoudus war-lerc'h. Setu, amañ e vez taget e pevar met n'on ket chalet bras gant se. Gallout a ran gallout a ran bountañ e penn ken aes tra amañ. Marc'h E-pevar ampoelleg a oar klask a ra neuze stankañ ma marc'heg taget eo div wech ra n'on ket debriñ evel-just a-hend-all 'vije tapet ma roue a-dreñv. Stank eus un stankadenn 'vez graet eus se aze emañ raktreser c'hoari Rouanez D-pevar 'vit tagañ he div bezh 'bar an dro. Setu e tebraeg redabl gant eskob, ret int addebriñ amañ, evel-just ne rin ket gant ar rouanez a-hend-all e kollin ma rouanez. Hag e on stert evit e varc'heg gantañ ma oar ket resis de-lec'h mont. D-pemp a zo a zo sañset bloaz hañ. Hag aze e rankan dibab tre debriñ an dra-mañ. Ma tebran en ur dremen e tebro en-dro gant e varreg hag e c'hellin debriñ ges-eizh da'm soñj ar pep gwellañ a sklaere. A-hend-all an taolioù all a vije bet eskob Atry evit klask a-veskell amañ mirout outañ da Gastellet. Soñj 'peus ha ne c'hall ket ar roue tremen dre ur garazenn kontrollet pa gasteller? Zo ur reolenn vezañ ankouaet gant kalzik tud. Neuze e tebran aze hag e vin debret-dro gant ar marc'heg 'michañs. hag e c'hallin debriñ e-seizh war-lerc'h. Setu 'm eus ar santimant aze 'm eus dija ur splet eus ho bras a-walc'h car e roue e vo vo en arvar, vo e dañjer padal muihin e vo a c'hallo Kastilli buan oar. Hag en deus dilezet dija. Un tammig re abred miche karet e welfe penaos e trofe war-lerc'h. Aze doc'h da evit displegañ deoc'h un tamm perak 'neus dilezet ken abred posupl miche bet din c'hoari un dra bennak 'vel eskob Gepemp aze, pezh 'vez nicherediet hor rouanez da vont war gazenn fall, ha war-lerc'h 'benn ar fin buan-tre 'mije gallet Kastelli da skouer ober tout an traoù-se, eskob Detri, Kastell-Bihan, Tours e-unan. n'eus ket kalz a dra c'hall ober evit 'n em zifenn doc'h an drailh. n'eus ket kalz a dra. daoust ma kemero un tammig amzer din, aze e vo stanket e roue pad pellik amzer en-kreiz. Diwallit, diwallit gant se. Diskouez a ra mat a bartienn neuze e ranker pa vije betek ul live uhel a-walc'h, klask c'hoari, n'eo ket pell linennoù 'vez c'hoariet gant ar re uhelañ, met kentoc'h gambitoù a lak o chañsoù pratek deoc'h kwa, a lak o enebourien diaes ne ouiont ket mat pe penaos difenn ha neuze 'vez gouniet traoù vez gouniet traoù genomp. Setu 'vi hirio get a rit sevel goulennoù ma karet. Ken ar c'hentañ tro.